Bir şu ulalsam, şeýle bolsam, ýa ulalsam, bul işleri etsem diýip arzuw etýär-de.
Nowruz bar-a skripaç. Şol uruşasym gelýär.
Urşup gördüňizmi? Şonuň üçin içimden toba etdim, toba etdim, estagfurullah diýip otyryn. Jeýhunyň gyş-ýazlary bar, şirin mukam sazlary bar jan. Gülme!
Haýsy aýdymçy bilen duet etmegi arzuw etýäňiz? Duetmi?
Dogrymy aýdaýyn-a. Gitseň maňa ýüregiňi goýup git. Şu pursatdan peýdalanybam, we syýasata geçip gitdim-ä.

Magtymguly adyndaky Ýaşlar baýragynyň eýesi Çynar Osmankulyýewa, Ilki bilen, biziň çakylygymyzy kabul edip, studiýamyzyň myhmany bolanyňyz üçin köp sagbolsun aýdýas. Hoş gördük. Menem begenýän siziň çagyranyňyza, size-de sag boluň. Hawa. Indi soraglara geçeli. Ilki bilen berjek soragym, nirede we näçinji ýylda dünýä indiňiz? Nirede dogulanymy aýtjak, ýylymy aýtjak däl. Aýal maşgaladan ýyl soralana-ow. Bolýa. Men. Lebap welaýatynyň Sakar etrabynda dogluldym, Sakar şäherçesinde on dokuzynjy iýunda dogluldym. Hä, doglangyňyz geçipdir-de diýmek. Geçdi, hawa.
Ýetişmändiris.
Indi nirelerde bilim aldyňyz?
Şol Sakar şäherçesinde ýerleşýän birinji orta mekdebi tamamladym. Ondanam özüm biz okan wagtymyz dokuzynjy synp gutaransoň, on alty ýaşymda-da Seýitnazar Seýda adyndaky mugallymçylyk institutyna girdim. Hä, diýmek siz, diýmek siz aýdymçy däl, aýdym ýolundan okamadyňyz? Ýok, esasy kärim meniň mugallym, onda-da türkmen dili we edebiýat mugallymy. Hä. Aýdym meniň ykbalym. Aýdym maňa gapdaldan Allatagallanyň beren peşgeşi. Ýöne men aýdymsyz durmuşy hiç haçan göz öňüme getirip bilemok. Hawa. Indi belki şular ýaly ýagdaýlar bolandyr. Meniň pikirime görä, ine toýa zada barýaňyz, aýdym aýdyp dursuňyz, birden şo okatýan okuwçylaryňyza gözüňiz düşdi ýa molümlere. Şol wagt nähili bolduňyz? Eý, oňňalak kän bolýar. Sebäbi ine, Bir gün aýdym aýdyp durun welin, görsem öz okuwçym, okadan okuwçym şoň toýuny sowup durun. Öýlenýän oglan, meň Okuwçyňyz. okadýan, okadan okuwçym özümiz mekdebi gutardyk, goýberdik. Ol menem ýörite ýanyna baryp mikrofonda, Sen meni tanaýaňmy diýsem, Hawa mugallym tanaýan diýerdi, şol ýalagam bolup gördi. Hä şolar ýaly ýagdaýym Hawa.
boldy. Hä diýme. Indi maşgalaňyz barada gürrüň beräý. Maşgalam barada gürrüň bersem, iki gyzym bar. Uluja gyzym Ýyldyz. Kiçi gyzym Käbejan. Uly gyzym birinji synpy gutardy şu ýyl. Käbäm dört ýaşyny doldurdy. Tüweleme. Olaram aýdym-saz bilen ugry barmy? Aý, Ýyldyza kän gyzyklananok. Ýöne Käbe welin, bir ýerik ýanyňda alyp gidäýseňem, eliňdäki mikrofonyň asyp, aýdym aýtjak, aýdym aýtjak diýip goýanok. Hawa. Ýatkeşligi gowy. Tüweleme.
Her kimiň bir çagalykda arzuw etýän zady bolýar. Ine, ulalsam men Doktor boljak, ýa ýene bir zat boljak diýip. Indi siziň çagalykdaky arzuwyňyz näme?
Men çagalykda, e, bilmedimem, şu lukman bolaýyn diýýärdim, ýurist bolmagy arzuw edýärdim. Bilemok, maşgalamyzda biz dört dogan-da, iki gyz, iki ogul. Onsoň iň ulusy bolanymamy, uzaga iberesleri gelmedimi, Aşgabatdan uzak görýändirler-dä, bilemok. Soň özümem şol mekdepde okaýan wagtym türkmen dilden diňe olimpiadalara gatnaşýardym-da. Soň şonda. Mugallymym bardy, Aýsoltan Ýoldaşewa. Şo diýýärdi, Çynar, sen instituta girersiň, sen türkmen dilden gidiber, tabşyryber. Aý, şeýdip, Aýsoltan Ýoldaşewna, Girersiň, girersiň diýýärdi, welin, Alla döneýin, Hudaýa şükür, okamak bardy. Hawa. Ilkinji aýdymy näçe ýaşyňyzda aýtdyňyz we haýsy aýdym? Seret, şol Kümüş Hizretkulyýewa meň halypam-da. Şol Garyndaşymyzam-da biziň ejem bilen şo daýzam, soň şu öýümize baranda şol aýdym aýdýardy welin, şoň aýdymlaryny diňleýärdim. Ýöne ýaşdym o wagt. Mekdepde okaýan wagtym. Soň şoň aýdymlaryny aýtmagy gowy görýärdim. Soň şonuň Jeýhunyň gyş ýazlary bar, şirin mukam sazlary bar jan. Şeýle bir aýdym bar-da. Hawa. Ýol beriň, ýol beriň, ýol beriň lebaply gyzlara jan diýip, şol aýdymyny aýdýardym. Ýöne instituta girenden soň eýýäm başga aýdymlara geçip gitdim. Şu wagtky arzuwlaryňyz näme arzuwlar? Bu wagtky arzuwlarym ilki bilen-ä ýurdumyz parahat bolsa, Allajan çagajyklarymyzyň jany sag bolsun. Şu täze-täze aýdymlar işleýäs. Şol aýdymlarymyzyň hasam halkymyza ýaramagyny arzuw edýän.
Hawa. Üstünligiň syry nämede? Ilki bilen adamçylygyň bolmaly. Üstünlik gazanjak bolsaň. Soňam yhlasy myrat diýilýär-de. Şu bir zat etjek bolsaň, sokur gözden ýaş çykar diýýär. Yhlas bilen aglasaň, sokur gözden ýaş çykar. Yhlas etmeli. Üstünlige ýetjek bolsaň, men şeýdip pikir edýän. Esasy zat yhlas etmeli. Hawa, dogry.
Adamyň durmuşynda bir şeýle bir ýatdan çykmajak pursatlar bolýar. Siziň hem durmuşyňyzda bolan iň bir ýakymly pursatlaryň birini ýatlap geçäýiň.
Ilkinji ýakymly pursada şol institutda okaýan wagtym talyp bahary geçirilýärdi. Bäsleşik. Hawa, institutlaryň, ilki institutda bolýardy, ondan soň şol institutlaryň arasynda, şonda dogsan sekizinji ýylda estrada aýdymy žanry boýunça şu Ýurdumyzdaky institutlaryň arasynda birinji orun aldym, şonda begendim. Tüweleme. Aý on sekiz ýaşyňda, ýaş janyň a. Awa. Soňam şol iki müň birinji ýylda Garaşsyzlygyň on ýyllygyna Magtymguly adyndaky Ýaşlar baýragynyň eýesi diýip at dakyldy, indi şonda-da begendim. Awa.
Haýsy aýdymçy bilen duet etmegi arzuw etýäňiz? Duetmi?
Indi kim bilen? Hiç pikirim etmedim şo barada. Pikirim etmedim, dogrymy aýdaýyn. Birden diýeli şans boldy-da şolar ýaly ýa gyz aýdymçy ýa bir Goý diýeli daşary ýurt aýdymçylary bilen duet etmeli. Ýok Dilber joram meniň Rahmanowa. Hawa. Dilber bilen şu medeniýet hepdelige bagyşlap bir aýdym duet etdik. Hä. Duet etdiňiz. Hawa, bile aýtdyk. A söýüp diňleýän türkmen aýdymçylaryňyz? Bardyr. Söýüp diňleýän aýdymçylarym Hajyny gowy görýän. Aha. Soň o-da joram Gülşirin Öwezmamedowa. Hawa. Oň sungaty beýik, şoňa hormat goýýan aýdymlaryny gowy görýän. Şolar, şolary diňleýäňiz köplenç. Indi diýeli biri siziň gaharyňyzy getirdi diýeli. Şeýle bir gaharyňyz geldi. Şo pursatda näme etýäňiz? Gaharyňyzy saklap bilýäňizmi? Saklap bilýän. Saklap bilýäňiz. Hawa, kän boldy şoň ýaly ýagdaýlar. Içimden estagfurullah, estagfurullah diýip gaýtaýsy sebäbi, ozan, Ýakalaşyp urşasym gelýärdi. Ýöne sögüp, ýüregim uspokoic edenok. Şonuň üçin içimden toba etdim, toba etdim, estagfurullah diýip oturyp. Geçip gaharym ýok diýip bilýäňmi? Şo taýak iýjegimi bilsemem, şol uruşasym gelýär.
Urşup gördüňizmi? Urşup gördüm.
Sögüş urşup gördüňizmi, ýakalaşyp urşup gördüňizmi? Ýakalaşyp urşup gören wagtym boldy.
Eger häzir diýeli bir muşdaklarymyz tarapyndanam bizem bir haýyş edýäs, eger mümkin bolsa, bir owadan söýgi aýdymlarynyň birini ýerine ýetirip beräýiň. Söýgi aýdymyny aýdyp bereýinmi? Hawa.

Gitsem maňa bakyşlaryn goýup git Onuň bilen bakar ýaly jahana medet berer Seniň otly bakyşlaryň hemem ýaşamaga bolar bahana Gitseň maňa ýüregiň goýup git diýýär da ýüregiň goýur nirä gitjek. Gaty manyly sözler.
Sag boluň owazyňyz belentden belent ýaňlansyn. Sag boluň. Indi bir her bir aýdymçy, aýdymçam diýmäýin-de, her bir adamyň bir hili, käbir adamlar şadyýan aýdym eşitmäni gowy görýär ýa aýtmagy gowy görýär, a käbir adamlar gussaly aýdym ähňleňýär. A siz şolaryň haýsyny has ýüregiňize ýakyn Meniň saýýaňyz? ýüregime ýakyn aýdymlar, ilki bilen-ä söýgi aýdymy, sebäbi söýgi ynsan üçin iň beýik duýgularyň biri-de. Söýgüsiz ýaşaýyşam göz öňüne getirip bolanok. Biziň institutda okýan wagtymda mugallymymyz bardy, Ogulgyz Baýramowa diýip. Şonuň bir goşgusynda bar-da, Söýgi näme diýip soraýaň menden, Bu soraga jogap bermek kyn çenden, Söýgi diýen inçe hem näzik duýgy, Dörän bolsa gerek ynsan mährinden diýýär. Söýgi aýdymlary özüme ýakyn hasaplaýan. Şol. arada siz festiwal mysal geçireňizde-de bir Sensiz gijeler diýen aýdymymy aýdypdym. Size ýene bir gezek sagbolsun aýdýan Mişa saňa-da. Ýöne ene-ata baradaky aýdymlary aýdasym gelýär. Sebäbi ene-atamyz bar, biz bar. Eneler bizi bu dünýä getiren. Şonuň üçin hem Soňam ýene bir zat bar, ejem pahyr ir aýryldy-da, Enäniň gadyryny enesi ýokdan soraň diýýär ýa-da Enäniň gadyryny ene bolaňda bile bilýäň diýýärler-de. Hakyky dogry aýdylan sözler eken. Şu ene-atalar baradaky aýdymlary aýtmagy hasam gowy görýän. Hawa, ýüregiňize ýakyn duýýan. Hawa.

Gymmat sözleri hiç haçan ynjytmaň ol ezizleri.
Sag boluň, gaty gowy aýdym. Indi diýeli, aradaş Magtjuda Jumaýewa bizde myhmançylykda bolanda şondanam soradyk-da, eger sizde size bir halta pul berseler näme ederdiňiz diýse, aý bilemok diýdi, indi siziň pikiriňizçe näli? Aý, pul pul, Meselem, bir halta pul berse, Hawa. dogrymy aýdaýyn-ä, ilki bilen-ä atama, doganlaryma gerek zadyňyz barmy, çagalama gerek zadyňyz barmy diýip, şony alyp bererdim. Hawa. Soňam şo pulam mätäçlere kömek ederdim. Hawa. Mätäç adam bar-a hemme ýerde-de. Şolara kömek ederdim. Indi diýeli, eger size şeýle mümkinçilik bolsa-da, ýüzi-gözüňizi üýtgedesiňiz gelýän ýeriňiz barmy?
Üýtgedesim gelýär. Horalasym gelýär biraz. Ýöne wagt özüniňkini alýan eken. Hawa. Galanam Alla şükür, Hudaýyň berenine şükür. Sag boluň köp köp biziň studiýamyzyň myhmany bolup beren gyzykly gyzykly gürrüňleriňiz üçin elbetde meniň üçin-ä gyzykly boldy tomaşaçylarymyz üçinem elbetde gyzykly bolandyr diýip umyt etýäs şu pursatda-da ýene bir gezek siziň janyňyzyň sag bolmagyny bir sungat äleminde-de bir öz işiňizde-de mugallymçylyk käriňizde-de bir üstünlikleriň hemra ýar bolmagyny arzuw etýäs sag boluň. Güljemal sag boluň menem begenýän sag çakylygyňyza Sag boluň, saňada indi durmuş ýoluna gadam basdyň da, senem okuwyňy gutaryp, saňada diňe üstünlik, şu Jeýhun TV'niň ähli işgärlerine diňe üstünlik, saglyk arzuw edýän. Sag boluň çakylygyňyz üçin.
Sizede sag boluň Şahyran hanym.